Jien Joe Farrugia, magħruf bħala aktar bħala d-Dulli, u inni miżżewweġ 43 sena lili. Jiena Veronika, ismuni bħala il-mara tad-Dulli.
Naħseb il-sigriet paċenzja u U wkoll fil-għodu inni miżżewġa 43 sena qatt ma naf li qom tu sibtu ħdejja, għax dejjem itlaq qabli ma qomx kmieni. Jiġi jiekol, jerġa' jitlaq. Daqshekk, u qattaw ftit sigħat biss flimkien. Għalhekk bqajna ħafna. Dak huwa sigriet.
Bqajna fuq il-palk. Joe kien se jkollu l-birthday u ħabiba tiegħi għalt li ver kienet għandi 15-16 dak l-ilma. Għat li xtrilu kar dil-ġo, kienet taf li nifanzjaħ u hi kienet toħroġ ma' ħabib tiegħu, għat li wej, għat li ħajkollu l-berdi, għat li xtrilu kar dittila le le le le le. Dil ħabiba tiegħi Antoinette minna minn Selmila qabda xrat li kard li jadi. U fuq din il-kard għat li jimli jilu u ktibtlu tu my best friend Joe, insomma, u din il-kard kella tkun il-bidu ta' ħajja kollha tlajja u inżul, tlajja u inżul, tlajja u inżul, imma għadna tilajnu neżlin, eh, ġew. 50 sena,
biex mela, żgur, dik li 15, 16. Mela, mela, mela, mela. Mamma mia. Għadda żmien. Il-paċenzja li għandu li jħubija, xina nervuża ħafna u jekk jitla li nibda n-nervja malaj imma u jibqa kalm ma jgħid li xej U anke jekk forsi ma nkunx sajart li rari, ta' rari ħafna, imma qatt ma jgħidli għax ma xej, eh, toqgħodx inkwieta biċċa ħobż u hekk u paċenzjuż ħafna.
Li nara tirrispetta l-kulħadd, tieħu paċenzja b'kulħadd, U tħobb lil kulħadd, u taqbeż għal kulħadd. Veronika. Jien.
Jien qatt ma nistaq, jien jien nervuża, allura jien vera qabel speċjalment kif konna għadna niżewġ konna konna ħafna argumenti. Imma jien nargumenta imma mbagħad ma rridx ma noqgħodx ma nitkellimx għax aktar toqtolni, noqgħod ngħidlu eqgħod itkellem għidli xi ħaġa għax l-iktar u dak kien jibqa' sieket kwiet, ġieli jagħmel asħa temmnuni jumejn jew tlieta ma jkellimnix u jien kont ninħaraq ta' vera, imma hekk kien jagħmel ta' mis-soler.
M'għadux.
Fil-ħanimu. Oh.

Konna għadna żgħar, l-imħabba tbaqbaq hekk ġo fina, kif wasalna l-lukanda konna ċupp ċupp ċupp u ninħabbu. Ċupp ċupp ċupp. U darba minnhom mrna niġraw, ħriġna u tħanna s-soltu ċupp ċupp ċupp u qegħdin ninħabbu f'daqqa waħda daqqa li inta tisma' bħal tlu ġara. Għalli m'intix tismagħhom iċapċpu.

Tal-lukanda kollha ġew. Tal-faċċata.
Tal-faċċata, mhux tal-lukanda tagħna. Kienu toroqdu jew. It-triq kienet dejqa. Allura it-tieqa bdiet tagħti għal kważi fit-triq l-oħra. Dik fuq l-imħabba. Dik fuq l-imħabba u di vera ġrat. Il-fiduċja f'xuxin u s-sinċerità. Dment li ma jkunx hemm fiduċja dak ikun il-bidu ta' tmiem. Is-sagrifiċċju għal xuxin, jekk ma tkomx daw, żarmaw mill-ewwel. Inċer ħadd għidilhom ġew. L-istess, l-istess diskors, u issa grajtek u kun kun sanajt xi ħaġa. Rrid naqbel
U għajja, taħħa, ejja, jidilom.
Mux bħal ma tajt fiduċja, il-paċenzja ġdejjem nsemmija, jien il-paċenzja flimkien, Li tafda, għax dik il-fiduċa li tafda, tafda l-xuxin. Aħna per eżempju, min jaf kemm il-darba Veronika kella partijiet marġil biss, marġil biss. Fuq il-palk. Darba minnhom sal-ħabs.
Sal-ħabs mal-irġiel, kollha ħabsin, waħedha. Tafda, Le qatt ma kellna problemi fuq. Le, fuq- Imma dejjem kien hemm il-fiduċja bejnietna. Fiduċja, fiduċja. Da mhux għax tirrex ta' għax kulħadd għandu x-xogħol tiegħu u kulħadd marġilu nisa se jintaqa' fuq il-postijiet tax-xogħol, fuq il-postijiet tad-divertiment. Inti trid tkun li tibża' l-imħabba. Minn daqs kemm ittantawni xjuħ. Qatt ma waqajt. Dajjem żommit.